Asesiadau canllaw i ofalwyr. Rhywun sy'n gofalu am rywun ac sydd ddim yn cael ei talu amdano yw gofalwr. Gall y gofalwr fod yn aelod o'r teulu, ffrind neu helpwr arall, sy'n gofalu am blentyn neu berson sy'n sâl, hen neu yn anabl. Os ydych chi'n ofalwr, efallai y bydd gennych hawl i gael cymorth ychwanegol gan leoedd fel eich cyngor lleol. Er mwyn helpu eich cyngor lleol i sefydlu'r math o gymorth y gallai fod ei angen arnoch, byddent yn gofyn i chi a'r bobl yr ydych yn gofalu amdanynt fynd drwy asesiad. Dyma'r gyfraith. Mae asesiad yn edrych i weld pa help ychwanegol gall fod arnoch chi ei angen. Nid yw asesiad yn edrych i weld sut neu pam rydych chi'n gofalu. I gael mwy o wybodaeth am asesiadau yn ystod y coronafeirws, ewch i'n gwefan. Mae'r ddolen yn y blwch disgrifio. Felly, pwy sydd angen asesiad a beth sy'n digwydd yn ystod un? Gallwch gael asesiad os ydych yn gofalu am rywun sydd yn anabl, sâl, mewn oed neu sydd â chyflwr iechyd meddwl. Mae'n gyflwr iechyd meddwl pan nad ydych yn teimlo'n dda yn eich meddwl a'ch meddyliau. Mae problemau iechyd meddwl yn bethau fel iselder, Teimlo'n llawn hunan amheuaeth a thristwch. Gorbryder, teimlo'n bryderus neu nerfus. Dementia, cyflwr sy'n effeithio ar yr ymennydd. Mae pobl yn cael problemau gyda'r cof ac yn gallu bod yn ddryslyd. Yn gyffredinol, mae'n effeithio ar bobl hŷn. Dylai'r cyngor gynnig asesiad i chi. Ond os nad ydyn nhw, dylech ofyn am un. Yn ystod yr asesiad, byddent yn gofyn cwestiynau i chi i benderfynu a oes angen help arnoch. Byddwch yn onest. Dwedwch wrthyn nhw sut beth i'w gofalu ac os ydych chi'n hapus ei wneud. Efallai y bydd y cyngor yn eich asesu chi a'r person rydych yn gofalu amdano ar yr un pryd, os mai dyma'r hyn yr ydych chi a'r person rydych yn gofalu amdano eisiau. Paratoi am asesiad. Cyn asesiad, meddyliwch pa gymorth ychwanegol y gallai fod ei angen arnoch a sut mae gofalu'n effeithio ar eich bywyd. Er enghraifft, a yw'n effeithio ar eich iechyd? A yw'n cymryd llawer amser? A yw'n gwneud eich bywyd yn anodd? A yw'n eich rwystro rhag gwneud pethau eraill yr hoffech chi wneud? Meddyliwch hefyd am bethau rydych chi'n ei gwneud ar gyfer y person rydych chi'n gofalu amdano. Er enghraifft, ydych chi yn helpu o gwmpas y tŷ, yn ei helpu gyda meddyginiaethau, yn ei helpu i ymolchi neu wisgo, yn ei helpu nhw ag arian, yn siopa ar eu cyfer, yn ei helpu ag unrhyw broblemau iechyd, Yn byw gyda nhw. Yn cael help gan unrhyw un arall. Pa gymorth y gallwch chi gael? Efallai na chewch gymorth ychwanegol gan y cyngor, ond dylent roi cyngor i chi o hyd am bethau fel sut i gael cefnogaeth wrth law, sut i gael help gydag arian, Sut i atal problemau rhag gwaethygu? Sut i gael help i bobl arall. Dylent hefyd roi gwybod i chi beth sy'n digwydd nesaf. Os byddwch chi yn cael cymorth ychwanegol, bydd y cyngor yn ysgrifennu cynllun cymorth ar eich cyfer. Efallai y bydd y cyngor yn eich helpu drwy darparu gwasanaethau neu drwy roi arian i chi ar gyfer gwasanaethau. Efallai y byddant yn cynnig gwasanaethau i chi am ddim, neu Os oes rhaid iddynt godi tâl arnoch, byddent yn gwirio'n gyntaf faint y gallwch chi fforddio ei dalu. Dyma rai o'r pethau y gallai'r cyngor helpu gyda nhw. Costau trafnidiaeth. Costau i gael ffôn neu gyfrifiadur. Help o amgylch y tŷ. Pethau a fydd yn helpu eich lles. Mae lles yn golygu bod person yn hapus, yn iach ac yn gyfforddus gyda'i fywyd a'r hyn y maent yn ei wneud. Gallai'r cyngor hefyd helpu person rydych chi'n gofalu amdano. Efallai y byddent yn gwneud newidiadau i gartref person anabl fel gosod rheiliau bach. Darparu gofal ychwanegol er mwyn i chi cael seibiant. Darparu pethau fel prydiau bwyd, cludiant a gwasanaeth golchi dillad. I gael rhagor o wybodaeth am asesiadau gofalwyr, dilynwch y ddolen ar y sgrin i'r fideo nesaf, neu cysylltwch â ni. Mae ein manylion yn y blwch disgrifiad, a pheidiwch ag anghofio hoffi'r fideo hwn ac i danysgrifio i'n sianel YouTube.